Nyako Ramonga Jwang' kamoro amora ma intiere, kawuono wakelo ni chenro e dala mar Agoro Nyakach Katito. Ka chenro marwa wan e mbui kaendi kendo en chenro mar twak nam oyiech. Kawuono wan kaendi gi gi wendo ma jaduong' gweng' ma Agoro kaendi iluongo ni Jaduong' Mikael Sunga. Jaduong' mosechamo chumbi mang'eny ahinya. Koro jaduong' in kaka jaduong' morito gweng'ni, arwaki e chenro ma kawuono jaduong' Mikael. Aywak an be. Eh, koro jaduong', Mm. ah, in kaka ikwarwa ma dala kaendi, kendo morito dala kaendi. Eh, chenro ni endi joka nyanam puonjore e weche weche mopogore opogore. Eh, mag dongruok mag joluo. kaka luo kit gi timbegi kaka jaluo ne timo gik moko kendo kaka ng'wech ne ringo koro gima duong' jaduong' eh, nitiere weche achiel ariyo kaendi madwa ni mondo ilerne nyako Ramogi Ajwang'. An kaka jata chenro an Ajos Jakatito awuod koni Nyar Omolo nyakwara mesa nyotindo nyaka tibi taba motamo karende ndiko ok mano ting'eyo Mano ang'e maler.
bas Ametha ne chi Awando. Kamano. Bas. Awando cha ema ne e, e wuod Muga maduong'. Kamano. To in e chok Muga.
Kamano. Bas, jaduong'.
Koro jaduong' wach maduong' ma an go kawuono en eh, wach ojende ma kawuono. Ah, jodongo machon ne tiyo gi nyasore. Kamano.
Ee, to ne gitiyo kode e yore mopogore opogore. To sani nitiere ma ojende odonjo e nyasore ma nyathi ma klas ja klas adek kaendi Yuaye mi we mani oruo duol e ume. Jaduong' adwa ni lernwa ni to chon nyasore ni jodongo ne tiyo kode nang'o? Nitiyo kode e yore mane? Erokamano. Nyasore nene watiyo godo ka nene kelonwa thuono moro kata ka wasigu nobiro Ee. to kusemadhe to koro wiu koro ojany koro kata ka tong' un gi tongeu Ero. udhi romo gi wasigu to koro thuondi. Ehe. Mar ariyo ne en yath nothiedho tuo mar ang'ew Mhm. joma u jo ginene tuo mar waluongo ni joma ne iluongo ni jo jo ginene wuonwa nothiedho Ehe. kendo nothiedho weche moko machalo kaka weche mag jochiende ma- ma- mawuotho miluongo ni Nundu. Nundu. Eh. Koro kano dala mane entie to jonu ne gilboro, jonundu noluoro wacho ni ka ok wadhiye, ka ok wadhiye ka nyasore nitie. Mhm. To masani Ero. koro ukethe nikech koro utiyo kode e yo mar hinyo jowadu. Ya jaduong' an ok ati kode. Kiwacho ni wakethe to an be atiyo kode. Ni Joma sani, Eh. eh.
joma sani okawe kaka gimoro ma ketho wigi. mar pon to wan to nwamadhe kendo kisemadhe Ehe. to koro idhi puodho kendo ipuro saidi koketie pu to ipuro saidi ipidho godo jo nyithindeu Ehe. minegi Ehe. inya yudo ka ng'ato idho odhi e puodho kata gokinyi odwa puro nyaka saa auchiel Mhm. koro miye ne miye teko to maru ma sani to ok mi ji teko en mar hinyo oganda omiyo waneko samoro iwinjo ni ng'ato obeto ng'ato ng'ato timore nade to omadho nyasaye Mhm. Eh, Koro in kineno jaduong', ineno ni nyasore ndalo chande ne en gima ber. Chon nober, nokonyo ji, to sani onge gima okonyo nikech sani koro oketho piny. Oketho piny, onjawo piny. Mm.
To awinjo jaduong', anto ok aneno, to awinjo ni chon nyasore ne ok koti, ne en puga. Chon to ne ok kote ni iketo puga, Ehe. kendo iketo kite mokwongo. Mhm. Kosetiele e nyalo, Mhm. tikawo kite iporo ewi nyalono, Ero. tiketo mach. Ehe. Mach mane itiyogo kode be nitiyo gi mach mag otho, yiend Aha. mach matiyo gi yiend otho, Ok ma tiang'. ok tiang'.
Mhm. Koro iywaya aywaya mos kanyo ero kata ka uju adek ang'wen, Ehe. ugo mana mbakau, kata uju dongo, ugo mana mbakau, chano mana chenro mar gweng'u Ero. kaka unyalo dak. Ehe. Eh, to masani to ng'ato wuotho to madho nyasoda macha ne ok imadho ok wuoth godo ne idhi e abila Iro. abila moger kama endi ma jodongo rome Ehe. koro gimetho ka gisemetho to ka giol gi kanyo to wang' gidhi kendo ka ng'ane Mhm. gidhi gimetho to gi nyuka mane gitiyogo ahinya gi kuon Iro. nyuka be ok ne ole kikombe ne ikete agwata koro yowuoyi ne yudo ka yowuoyi pong' kendo ne gin joma rotek To jaduong' apenji. To pugani imbi imadhe? Ugani an Eh. to ok amadhe Aha. to anen to aneno Ero. owetega madongo tiyo kode kaka Eh. Janes Awando Mano kwara.
otiyo kode saidi Ehe. koro en ema ne wakopo gigo kuome nikech kane gi- owetege osiepege moko biro Ero. koro gimetho godo kaka en Jaramogi Mhm. ne gimielo tamaduni mar jo- jomachon Ero. koro osiepgi moko a kata kabodho kata a kune koro gigogo mbaka kaka kiny gibiro dhi tum Ero. koro gimadhe Mhm. machalo lando karandiga Mhm. olo okech okech ne jo madhogo o- sumba uno munyim Ero. mago jodongo mane gibudhogo Kamano.
mm. Amano kare jaduong'. Erokamano kuom leronwa wachno maber ahinya jaduong'. Eh, Nyakwar Ramogi Ajwang', iwinjo kaka chon ne jodongo tiyo gi nyasore. Ne en yath. Ok yath matin ni- ni ni yath maketho wich, lakini ne en yath mane thiedho tuo mar ang'iew Kamano, kata measles kamano, kata tuo mar aruodhi. kamano. En ikawe to ibude to ang' iluokogo nyathi. Koro gine ka nundu ka gine ka wuok. Ang'iew ka ne koro ne ok bi cha- chand nyathi. Eh, to masani ma ojende masani ma opal matage ma kosechamo yath to koro en na beto beto gi yawo fang' oko Odhi rito jowadgi moro e kor yo. bas Nomadho nyasoya.
kosa kabisa Mm. ero kamano jakwara boga jwang' chenro pod dhi mbele kendo pok walore ja chenro maru kaka pile ing'eya ni an ajos jakatito awuod kod nyaro mola nyakwar amesa nyotino nyakatito awota wakarende ndiko jaduong' wasewuoyo wach nyasore to chon kong'o ne en busa to sani tinde en chang'a pogruok mane mane king kong busa to gi kong chang'a busa ne kong'o ma jaber malich kane ng'ato kane ng'a- kane igo chopo ma koro ji okeyo Ehe, to jaduong' loso busa ehe, toluongo osiepege gi jogweng'gi mhm. toyang'onegi yim to ji metho to ji mor mine go sigalagala mine ringo giyo Ehe, to mae tinde ok imadho malewni ehe. ketho wigi
To busani ne ni ma- nok ne use koso en na nyasi ma ma oluongo luongo osiepe gi koso en ne uso ne en mar ohala. an Ka chon.
an konyuola higa mar piero abich nono Ero. an ayudo ka busa nok ng'iew Mhm. ni imadhe amadha ji madhe amadha en mana kong'o ma ji madho Mar kaka- nyasi. kaka chai Ero.
to chien koro ema koro ji oloke koro lose pesa Ero. To chon ne ji metho ametha. Mhm. Eh, Koro ne ok en ni ng'ato lose ni koro ni ibiro us ni en na kaka kilose to yaw i- i- iluongo yaw to koro u- umadhe amadha to chiachu moro uyang'o to Kato nitiere jodongo ma noloso mo- ma noloso tago, iluongo ni tago, iluongo ni agulu mang'ongo dak. Ero.
Mane ikete laro. Ehe. Koro dagno ne ilawe ka ng'ato otiyo kode orwakogo wende tichako odhi ka ng'ane ero bende dhi pong'ogo ehe Eh, ok ne imadhe matin e sufuria ne imadhe e dak erak ehe Eh, kata tago aha koro mano naneno ka jodongo koro obet piny jodongo mane oketo ngaga ero Eh, jo- Ngaga ni ang'o jaduong'? Ngaga ni en ni iti itwa ka ni itucho Eho. ikete tigo. Kamar Masai gi.
Eh, tigo ma tinde ineno moko nyiri keto kia gi- Eh, gi usi. nikia ilo- idosruok goni. Eh. Sitadi. Kata an wuon wane oketo ngaga kendo ngaga no jodongo mane ni kode Ero. ne jodongo ma iluor kabisa gin ogayi madongo dongo Jaduong' man gi ngaga.
mane gi ngaga. Ero. Eh, Aha. iwinjo mana ni jadu- jodong ngaga dhi romo jodongo ma ma, ma, ma, ma piny odhi odhialo Mhm. eh, ma kata ka wach notimore e gweng' to gin ema iluongogi to gidhi gi- gi- gi- gita- gitieko wach To kong'o mane mane mane madho gi seke? E, kong'o mane imadho gi seke ne nena joka o- o- busano to ne ni en iluongo ni iluongo ni oting' mbare Mbari. Eh, Ehe. Mbari ni en ni ichiele. Ehe. Oh, Ichiele gi moko, ichiele kila kaf kaf ma wa. Ichiele achiela motwo kamano. kose dine kama osebude e pi Iru. motiek kata juma achiel to koro kuok. Ehe. Koro kosekuok Iru. tigine ne imoye, kosemoye Iru. chieng' michu- milose ilose tiolo iole thowe mar ikal mar kal kata mar ibel. Iru. Koro en methone ne ochako opogore en itwose kiiye. Ehe. En ok ding'e. en ok dhing'e Eh. onge dhing' en onge dhing' bas kuri madha madha mos jodongo obedo oluoro mna kama Mhm. to mine bende nok tuom kong'o e nyim jodongo Mhm. iwori bedo mna bathi to kendo Ero. bedo mna korie tiende Mhm. onge kom koro i- i- kigine matin timiye sekini ni oywayo en be oywayo oywayo Ehe.
ma- ng'ani be oketo yuore ka to ka kong'o oseromo wi minegi iro To koro ineno ka gichung' to koro ng'ato ka ng'ato gi oyuore. Bas, e kuma sigi wuoke. Eh, gi oyuore koro odhi aloko ringo kochopo rangach. Ai.
Ma e kuma sigi ni ng'ane chogo yuore. Ng'ane chogo yuore.
Ero, Yu- Yuora ero. bedo mana batha, an be ni jaoda bedo mana batha owadwa machielo. O- ok nimeth gi jaodi Ah, ah. imetho gi yuori Yuori, yuori. imbe yuori.
jaodi manyo mana yuore Kamano.
ero koro ng'ano ni magi yuore Ng'ato ng'ato koro magi yuori. ka- ka- ka- ka- ka kong'o oromo oromo min odi to koro kane mondo oweri to owero yuori Kamano. awinjo mani achila manyo nolo ka onge tolo penja achila manyo nolo ka onge tolo penja jowi Kamano.
ai Mane kaka ne itimo. e kaka sigia ne wuok Eh. To ne onge wach moro ni ng'ato bedo gi ich lit moro ni chiege pako yuore. Ah, ah. Eh, eh. Macha ne nya- nyadhi maber malich. Ero. Kendo ka wang' ji wuok kanyo, Ero. ng'ato chiko mana dalane, ng'ato chiko mana dalane. Ah, ma- Min ot bang' urumo ma lada kucho. Kamano.
Bas jaduong' awinji. Jodongo bende ne ok rwak long. Ah, ah. An aneno mana ka jodongo ne rwako asemba Ero. to gi pien nyadiel. Mhm. Pien nyadiel ema noloso mayom to ema kosegawo kama. Ero. to kobedo godo kaendi to to- to- to yo ka du- mwalo koni Ehe. emowire gino koro geng'o oumo go to ka wang' obuok iyudo ka samoro bende ochako kete gi yo ka ng'eye koni Okay, kik jo- kik jogi ne jowadgi Gino nene ginene. ero koro kane wang'iyo ji to ne ji chalo gima ne emane ka sani to wawacho ni jonekni wuotho maduge to kare ne ok jonekni ero ne gin mana- mana- mano e ndalogi mane kindegi Mm. jaduong' awinji kendo amor gi kaka ileronwa kaka ji ne tiyo kaka nitiyo gi nyasore ok sani ne en yath mane thietho Kama ne en yath.
kendo inyisowa kaka kind pok kong changa gi kong busa gi kong mbare Mm. to gi gimomiyo mm, mon ne ok meth gi chwogi to ne gimetho gi yuochegi gi yuochigi erokamano jaduong' Eh, Ah, nyakwara moka jwang' gi- kamoro amora ma intiere iwinjo kaka jaduong' mikael sunga oleronwa kaka gik moko timore e luor gi gi timbegi kendo wamor mokalo kamano. ka wawinjo puonj kendo puonj malong'o koro wawuoyo mana gojende masani ni gik mutiyogo sani gi Kik uwe ni gi une mwango tiyo kodgi. Gigi ji osetiyogo. To nitiyo kodgi e yore mopogore opogore. Eh, ndalo machon cha. Ndalo machon. Ero kamano nyakwara Bonga Jwang' kamoro amora ma intiere chenro ma kawuono gi, gi kanyo endo an kaka ing'eya jakel chenro mari Ajos Jakatito awuod koni Nyar Omolo nyakwara Mesa Nyao Tindo warom kodi kendo e chenro manyien. Ero kamano.